U fil-Isqallija. Wasalna. Isma' qajjimtek kmieni dal-għodu allura. Le, fil-verità xorta more or less l-istess ħin tas-soltu, imma s-soltu jisu għal ħabta tal-ħamsa u nofs nibda l-ġurnata tiegħi. Eh, jibdak, doqqa kmieni żveljarin tiegħi. Eh, żveljarin tiegħi dejjem kmieni, nilħaq nagħmel ħafna affarijiet qabel, allura nilħaq nippjana l-ġurnata biex mbagħad ta' semmi u ma jkollix ħafna ġen fuq xurxin. Isma' għal dil-mawra ta' prime time. Il-bagalja għamilniha fl-aħħar minuta, jew waħda minn dawk li taħseb kmieni, tipprepara kollox? Le, ta' jiena dejjem naħseb kmieni, jiena dejjem nħobb li kolli kollox organizzat u kollox pjanat. U did darba terġa' kelli iktar naħseb kmieni għax kelli daqsxejn a busy week. Jaqgħu ħabba l-proġett tal-figolli. Proġett tal-figolli. Ilek toħlom imma dal-proġett. Dan il-proġett li nixtieq nagħmlu ħafna, ovvjament kemm li kelli sem kont qed nkun biżi ħafna, speċjalment fl-ewwel sena ma stajtx nagħmilha. U fl-aħħar irnexxieli li nagħmilha u ħanqasmu dawn dan il-figolli kits għat-tfal ħalli għannu ma jitalmu kif sew jiddekoraw il-figolli mal-familja u jew mal-ġenituri tagħhom. U fl-istess ħin ovvjament qed nagħmlu xi ħaġa għal ġbir ta' fondi għal good causes li f'dan il-każ ħajmorru il-flus li ħajnġabru ħajmorru kollha l-puttinu. Sera, inti titkellem bit-Taljan? Hmm. Nifhmu, imma ma nitkellmux. Però l-ewwel vjaġġ li qatt għamilt mingħajr il-ġenituri kien għall-Italja. L-ewwel vjaġġ iva, kien għall-Italja. Dak kien meta mort Miss Italian il Mondo? Eħe, Miss Italian il Mondo kien da xejn ta' transition of identity, literally. Għax kien f'perjodu fejn, ovvjament, I needed to step out there. imma fl-istess ħin kont vera homesick. Il-mamma qalt li li veru kont homesick. Ħafna, ġviri dak iż-żmien għalkemm kont imdorrija nkun ġviri waħdi nagħmel il-fashion shows u affarijiet hekk. Ovvjament Claudia kienet tkun magħna wkoll, però li ġralna kien mista ta' nel mundo literalment ta' fawna ġo hotel. U ma stajtu tkellmu lil ħadd? Ma stajna tkellmu lil ħadd ma kellniex mobiles jgħidulna huma fiex ħin irridu nqumu X'irdu naħaslu biex nirdu nagħmlu kollox, niftakar kont ħadd għalija ħafna. Jien iħobb xari dejjem hekk, dejjem twil, dejjem niżel, u rridu bil-fors jiġdu li xari. U vera kont ħadd għalija fuqha u vera kont ħatta bi kbira dak iż-żmien hekk kont naħseb. Isma' kważi kważi iskom tal kirix kontu ma tistgħu tkellmu lil ħadd ikel limitat. Propja. Allura mbagħad kien ikollna l-visitation hours, literally hours, kienu jiġu ftit 5 minutes u kull darba li konna nara l-mami jien kont ninfaq nikti.

Lura fuq is-suġġett tal-bagalja. Kieku dal-vjaġġ sara xar snin ilu, l-affarijiet ta' ġol bagalja, l-affarijiet li kont iġib miegħek kienu jkunu kompletament differenti minnhom. Nisal sar snin ilu kont għadni b'dik il-mentalità li dejjem qed ikun bit-takkuna, dejjem xari bil-nokli perfett, dejjem bil-makeup bleżad bl-eyelashes hemmhekk. Illum il-ġurnata adattajt għal one il-ħajja tiegħi llum kif inhi, U I actually managed to kind of feel good being my, my real self li hija persuna relaxed, bil-jeans, bil-converse. Jisu il-ħajja tiegħi ta' kuljum. U meta s-sifer jirna xilek iżomm mal-fitness routine? Iva, normalment seħem, eh, specialment meta nsifer ma' Claudia, per eżempju, naqdu morru ran, jew nkella niprofa nara li il-hotels li ħankunu fjom kollom imqarġem, ħalli ma jkunx attrezzat to the full. u naraw minn fejn nista' nagħmel pereżempju naqra body weight exercises u normalment ukoll nżomm ta' xejn resistance band miegħi. Però smani qegħdin sqallija, aranċina ħan neħduha. Żgur. Xi spritz neħduh ukoll. Naqra bilanċ, naqra bilanċ. Ta' zambit ma ngħidu lix le. Nolo jew naqqa xi kassa ta' Siċiljana. Hemmhekk jiena mbagħad hemmhekk you hit the spot. Hello. Allura xi tgħid kieku kellna insibu bajja hekk sabiħa li mhux diffiċli hawnhekk. Mhm. Nieqfu nagħmlu workout u letteralment naħarqu l-kaloriji qabel ma nikluhom. Ma taħdimx bleżat? Eżatt, teknikament ma taħdimx hekk, imma jgħan nirraġunaw. Għamur għara fażejra ta' reklami, kif niġu lura, ħanaraw naqra workout, traveling workout skont sera. Huwa fatt magħruf li l-klieb meta jixjieħu mentalment ma jibqgħux żvelti. L-abiltà tagħhom ta' kif jaħsbu tibda tinbidel. Normalment din l-imġiba tibda ssir viżibbli mill-età ta' seba' snin. Ċertu esperti jqabblu dan mal-kundizzjoni tad-dimenxja fl-umani. Bħala sidien, Irridu l-aħjar għall-klieb tagħna u rridu ngħinuhom jixjieħu kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Purina Pro Plan għandhom firxa ta' prodotti li jistgħu jgħinu lill-klieb tagħna jħossuhom aħjar. Dawn il-prodotti tal-ikel tal-klieb huma sostnuti mix-xjenza u jinkludu nutrijenti u xaħmijiet veġetali li jistimulaw il-moħħ u jgħinu l-moħħ jiffunzjona aħjar. Jekk trid tkun taf aktar, staqsi lil tal-pet shop jew lill-veterinarju tiegħek. Jew inkella, agħmel kuntatt miegħi permezz ta' Facebook għal iktar informazzjoni.

Tara biex issib bajja fejn tagħmel naqra workouts għalija mhux diffiċli għax soqna ħames Għandna minuti. u daqsxejn ssib- fejn, eżatt. U dik hija li tieħu miegħek kull fejn tmur. Eżatt, mela din hija resistance band. Il- L-idea tagħha hija ovvjament ma sax indaħħal dumbbell ġol-bagalja. Għax ikun nista' ma nkella ma jkollix biżejjed wejt biex nitfa' jekk imorru shopping jew xi ħaġa. Fil-kastana li ġejna bil-katamaran stajna ġibnihom biex iġġorrhom. U ġie. Allura jien nagħmel għandu l-resistance band. Ir-resistance band basically kull ma nagħmlu normalment huwa jekk pereżempju ħa nagħmlu xi exercises fuq is-saqaj, Indaħħluha minn taħt u nagħmluha b'saqajna u awtomatikament inti ħa tagħmel ir-reżistenza kontriha so ħa taħdem il-muscle sort of. Ħa jagħmel naqra iktar effett. Jiġifieri għall-workout tagħna ħa nużawha llum? Għall-workout tagħna issa llum jien għandi daqsxejn logħba speċjali għalik. Għaliex? Inti kif għandek kif inhi inti l-logħba tiegħek? Kontra 30 sekonda. Kontra 30 sekonda, mela kontra Il-kontra 30 sekonda tiegħi tkun daqsxejn differenti. Il-kontra il-kontra 30 sekonda tiegħi tkun hekk. Jien ħansaqsik setta mistoqsijiet. Aha. Għal kull mistoqsija li ħaġġib ħażina,

Din hija l-akbar pjaneta fis-Sistema Solari tagħna. Mars? Ħażina! Malta kemm insena għamlet maħkuma mill-Franċiżi? Ma nafx, ma nafx niska dal-ħin, ġveri ġibt erba ħżiena, nġib dal-kas. Mela, li għandek erba ħżiena, eh. ħat għamel erba bertis. Erba' burpees? Eħe. All right. Tlaqna. Wieħed, tnejn. Full body malajr, ejja, one. Two. Ah. Idejk il fuq. All right. Three. L-aħħar waħda, four. Proset. Lessa kontra 30 sekonda? Le, ħallik baqalna tnejn oħra. Round 2. Just il-warm up mela kien. Warm up biss għadu. Round 2, round 2, ħana raw xanna. U l-ħin jitla issa. Elidin kien ħallil, veru jew falz? Elidin kien ħallil. Bravu! Punt e basta. Jekk qiegħed quddiem il-post storiku tat-Taj Mahal, f'liema belt tinsab? New Delhi? Tit, no, ħażina. Min kien l-aħħar Gran Mastru li gverna Malta? La Valette. Imur lem. Annimal domestiku meqjus bħala l-ikbar ħabib tal-bnidem. Il-kelb, u l-kelb. Skada l-ħin waħda bistajba. Mela għandek li taħtien uħra. Tlieta, tlieta, tlieta. Ok, mela ħnamlu naqra spot. u kick. One. Għadinna l-kamera. Ejja, sekki, ħarġ il-sala bdejna, il-ħin jitlaq issa. Min huwa poeta nazzjonali Malti? Dun Karm Sajla. Ejja. Wied il-Għajn jiċċelebra l-festa ta' din il-qaddisa. Sant Anna. Proset! F'liema sena seħħu l-attakki fuq il-World Trade Center? 2011? Le, qabel. 2004? Għaliex 2011? Le, ħażina, ok. Għadda iktar, għadda iktar ħażina. Ponte Vecchio jinsab f'din il-belt Taljana? Ponte Vecchio Firenze, le, Ruma. Firenze? Firenze, bomba. Villaġġ f'Malta magħruf għas-sajjieda. Marsaxlok? Kelli 14 il-lapes. biljett u xtrajt sbatax oħra. Kemm għandi b'kollox? Issa kellek kemm kellek lapsijiet għax skada l-ħin. Tajjeb, ixtri kemm trid lapsijiet, skada l-ħin, kemm ġibt żejna? Waħda biss għandi. U xirrid nagħmel issa? Nagħmlu naqra perbodi issa. Aha. Imma mhux waħda, x'waħda mhux ħatar effett u għamel ħames push-ups. All right, tajjeb, ejja tlaqna. One, two, three, issa. Meli għafemmek, qed narok qed tagħmel wisma lajr. Issa ħa nagħmluhom bit waħda. Eh? Waħda. U se tagħmel għaxra. Naraw li qed tiċċitja. Aħjar ma nagħmlu xejn. Daqshekk, żarmajna. Jien naħseb ħaqna spritz. Wara dal-werka. Spritz time. Daqshekk għalina spritz time għalikom time out. Niltaqgħu għada. Ciao.